काली चरनी जी अहाँ हमर गर्लफ्रेंड भऽ कऽ हमरा संगे घूमे के बदला ई छोरा संगे घूम रहल छी हाँ तो और की बेवफा धोखेबाज हे भगवान हे भगवान ई दिन देखे से पहिने हमरा आँख में बाबा सिर किया ने भऽ गेल अहाँ के की भेल कारी जी अहाँ हमर गर्लफ्रेंड भऽ कऽ एकरा संगे घूम सकै छी हे भगवान हमरा उठा लियो हम नहीं जीव चाहे छे बेराम दुनिया में भगवान अरे लेकिन ई तऽ हमर छोटका भाई जेठालाल छै की हाँ जाय छिए बहू के कहले जब करिया संगे फसल है गो अरे नहीं नहीं रुको रुको रे बा सार जेठालाल नहीं नहीं एकर नाम तो बप जेठालाल हेबाक चाही सार के छोड़ू ओकरा आ ई कहू जे हमरा जे कहने रहू मधुबनी के मॉल घूमे लेल लऽ चलबो से लऽ चलू ना आब हमरा पहिने कहियो डिब्बा किया कहियो ना पहिने डिब्बा डिब्बा अहाँ हमर निब्बी हम अहाँके निब्बा धुर जाओ हमरा तऽ लाज भऽ गेल आइ चलबै ने मिथिला टॉकीज में सिनेमा देखै के लेल आ गोलगप्पा खुएबै ने शंकर चौक वाला

हाँ तो चला दिए टंगारी दो खंड को देवे टांग के टांग पर ने घेंट पर चला सार के घेंटे उड़ा दे है एक मिनट एक मिनट आखिर की कारण छे जे अहाँ सब ई महापाप करऽ जा रहल छी हमर बध कऽ कऽ अच्छा महापाप बाप से भेंट करेबो आय रुक सार कुसियार खा के उम्र में प्यार करे छे सार भगवान राधे कृष्ण सेहो नौ साल के उम्र में जे छै से चुप राधा कृष्ण के सार आइ तोहर मौत हेतौ हम तऽ पहिनेहे मरि चुकल छी हमर मौत की हैत पहिने मरि चुकल छी कतऽ हिनकर प्यार मे ओ माय गॉड अहाँ हमरा से एते प्यार क्या करै छी बाबू हम अहाँके लेल जान दऽ देबै मिसाल बनतै दुनिया मे जे छै से रोबै रे सार एकेटा गाड़ी मारबो पूरिये काटि देबो बेसी काबिल वाला दस सार तोरा दुनू में रिश्ता की छोड़ो रिश्ता तऽ दू आदमी में होइ छै ने हम दुनू तऽ एक छी माय गॉड अहाँ हमरा से एते प्यार क्या करै छी बाबू बाबू अहाँ खाना खेलहुँ कि नहि खेलहुँ सार आइ तोहर मौत हमरे हाथे लिखल छौ अरे एक बेर अरे एक बेर कहना सुनलिए ने हम इनकर प्यार के वार से पहले मर चुकल छी ओ मेले बाबू रौ बा एगो बात कहू बाबू कहू हमरा एगो लड़की पसंद आबि गेल अछि के छै ओ घर जाकऽ एना देख लेब बहु मुंह किता के झौरा दे सार के मुड़ी हम अपन हाथ किया गंदा करी एकर खून से उचैठ के छागर काटे वाला पंडा श्री कसाई ठाकुर जी आबि रहल छथिन हुनके से कटवा देबे बाबूजी अहाँ केहन कसाई भऽ गेलहुँ यौ अरे सोना अहाँ शांत रहू ने प्यार में एतेक बलिदान देबो पड़े छै भारत के बड़का बड़का महापुरुष सब प्यार में बलिदान देने छथिन तऽ हम छोट मोट बलिदान नहि दऽ सकै छियै की भेलो रो जेठालाल भोरे भोरे तलवार लऽ कऽ मतलब कथी लए बजा लेले रो यौ एकर घेट काटे के छै काटि देबै हँ तऽ ठीक छै कोनो बात नहि अ, सीरा जे छै से हम लऽ कऽ जेबो से पहिने कहि रहल छियौ हमर साइड सरोज सब जे छै से आयल अछि हँ। अरे धरो अहीं लऽ के जाओ ने भाई सार करिया के करिया के हाँ करिया के मुड़ी कटवाबऽ के छै हमरा भेल जे छागर कटबाक छै ताहि दुआरे हम घरवाली के कहि देलियै जे सीरा लऽ कऽ आबै छी हमर घरवाली तऽ साइरो सर होइच के फोन कऽ देलकै के यार जे हमर घर वाला सीरा लऽ कऽ आबैए आ अतऽ तू कहि रहल छे जे करिया के कटबाक छै ई सार काजे तेहन केने छै ऐसा पहिने हमर नाक कटवा दिया हम एकर घेट कटबाबऽ चाहे छी आ, ठीक छै ठीक छै च- टेंशन नहि ले ए, एक हजार एकैस टका जे छै से लगतौ आ एकर घेट के ए- एक हजार एकैस टका लगतौ जे छै। हम तैयार छी हमर नाक से बढ़िया एकर घेट कटि जाए है चल है करिया हमरा लग समय नहि अछि चल घेंट नीचा कर जल्दी सारका ने मलेरिया भेल हौ सुनल ही नै पंडित जी कहलखुन कहलखुन जे छो घेट नीचा कर पंडित जी फुटवा छथिन वाह पंडित जी अहाँके तऽ भुटवा कहि देलक यौ रौ उपाय रे वह रे बाप जेठालाल तोरा हम भूट कुन हिसाब से नजर आबि रहल छियो रो सार के पंडित जी के एहन अपमान आइ तक क्यों ने केने छलन है दस कोसी में पंडित जी के नाम छन पंडित जी के ई प- लगभग पचपन साल के करियर में पंडित जी के ह- लगभग दस हजार छागर कटने छथिन मुदा आइ तक क्यों भूटबा ने कहलकैन आइ तू भूटबा कह देलहन पंडित जी के महा अपमान घोर अपमान दसकोसी में लोग की कहते जे पंडित जी के भुटवा कह दिल के अहाँ के नहीं कहने रही हम तो करिया के कहने रही भुटवा यो पंडित जी अहाँ के भुटबो कहलक आ ऊपर से जे छै से झूठो बाज रहल अछि कहू अहाँ के जे छै से एहि दस कोसी में नाम अछि छगर काटे में आ खसी काटे में अहाँ के जे छै से अहाँ से सामने में झूठ बाज रहल अछि दस हजार खस्सी के डेथ मशीन छथिन पंडित जी हिनका सामने तू झूठ बाजि रहल छी रौ तोरा लाज नहीं हो एकटा महामहिम पाध्याय पंडित के सामने ला झूठ बाजे अरे पंडित जी के कहे के मतलब से नहीं छले अरे कहे के मतलब जे भी हो ई हमरा भुटवा केना कह- क- कह देलक यो घेंट आइ काटते त जरूर हमर कत्तासँ मुदा करियाके नहि अहाँ दुनू बाप बेटाके अहाँ के नहीं कहने रही हम तो करिया के कहने रही बुटवा रे बौआ बाप जेठालाल तोरा हम बेवकूफ नजर आबि रहल छियो रो रुक आय पाओ हो मामला उल्टा पड़ गया निकलो एत साहब हे यमराज भगवान हम अहाँ के शरण में दूगो आदमी के भेज रहल छी सही काज पर लगायब दुनू के पैर धोबे में लगायब नर्क में जे छै से भागि कऽ जेबे कतऽ आइ दुनू के सिरा हम अपन जे छै से उतारबो आइ जे छै से भागि कऽ कतऽ तक भगवान तू भाग कतऽ तक भागै छै भाग हमहूँ देखै छियै आइ सार के दुनू के सिरा नहि उतारलियो ने तऽ हमरो नाम पंडा कसाई मिसर नहि देखलियै सोना भगवान इंसाफ करै छथिन गलत आदमी के संगे हमेशा गलते होइ छै नमस्कार मैथिल मित्र बंधु अगर ई वीडियो नीक लागल तऽ प्लीज नीचाँमे देल गेल लाइक बटनके दबा दियौ ठीक छै आओर सब्सक्राइब तऽ कऽ लिअ सभसँ पहिने रेड बटन छै सब्सक्राइबके ओ सब्सक्राइब सभसँ पहिने कऽ लिअ जाहिसँ जल्दीसँ जल्दी हमसभ हंड्रेड के सब्सक्राइबर गेन कऽ सकिए